Esabo rogeso nimenyenyo, sub county mbororo, ne county nyamira, gechichi kiane nere korokwa riasuni, naberire nkancha nanyora nabeti neti nasesenegete na inse tanseseneti kong'ana enka yane ase nare kogenda, tanseseneti na abana. Namenyire inka korwa na mama ominto ekero tata ominto asirete kare, togotigara na mama inche inde nere inche morendete, akorwara ninche kera egento ninche, ninche tore nere, yaikire mwa mominto oikire orwarire cancer twenty thirteen. tore nere. Akairwa agakora akaroregwa amariogo chemotherapy, akamenya tenwe ki, akairana ninche morendete korwa erio. Bono karwarete inche nkaenda amanani inye bari mobaito bare chieka twenty four, bamura abaminto ebamenyete isiko, ochire ore amokirie omoka akoimokeria emioro ontebie nsoke korwa abwo, nkwenerete okobera bwone nagoteire nyomba gose nkwe. Nachire ase ense naripotirie chipolice station nimbwate chiopi aroro, ekio ogokuna emete naende nto emete bono tobwati ribaga ria ogokuna emete iga, kende gionsi nkeria ogokuna iga, na enyomba eye iga ogosoka korwa ororo, aa mwamama tari mwao kware kogenda bwobe ero. Ndekwanka boboria emete yane nsimegete, nasimekire bobe iga emete yane nsimegete buna mama arwarete are inse nkomorenda ngende mbwatie emanani na egetare ngoso ngosimeke emete yane. Kware kogenda bwooo onywe omwararo osi orabie amanani osimeke emete aroro. Bakabwateka nabatebi tindi kogo ore kwende riori nkogenda ase eserekari enga mbere emete yane,

Yaikire bono, ochire, naende abamura aba bachire, eguki eye yaerete, bachire bamorusirie oo nabo bachiete komorusia ase bamoruseti, batebire egento nkeria oratokorere, serikari teiyo intwe togwansera igoro, intwe tari bato togwansera nse ase ogototebetia abagambi nse agwo ase chi. Bacha bagaetia emesii yane yonsi ase bagaeta emesii chieka isato, bagaetia ekero gita gekarema,

Nkagenda nabo agwo nonya naigwe richibu bono tisi aye nonya otorikera riruba nonya nachi koigwa richibu. Bono nachire, baminto nkonye rirube, ng'ende nonya nase agriculture, ng'ende na forestry bankonye emete yane nere egenderete gosombwa korwa mogondo chigari chigosombwa gochia Nairobi, chinairobi na eyende ne chipagu ekobutorwa. Monto taiyo ogokora kwerende nkagenda ase omogambi onsombia nere nachiete moiso onde.

Nkagenda naende agaika mwaye bakaenda bakarenta ekeburi kende gia kabere bakairania bakabeka. Nkagenda ngokura isiko agwo ngokura monsi ekero mama amasime amo antigete ng'ai nkogenda ng'ai nkogenda bono iga amatuko onsi twamenyire na mama motanya kooroka igaa. Nkagenda mpaka nyaronde police station, ekero nagenda koripoti nyaronde police station nka abase na- nariria oria okoba nkoripoti baria ase bare ase bakoriika, abasigari bande bakarusia kobabera. Timbabwati tikieni, bagantebia yono, bagakwana korwa aye, Nomosubati oyio eria esuna, twarenge nomosubati ominto naakere esimi eria ominyoke ere nomwana oye botuko ere. Tabaseti karue abwo agende agende acha komobori ng'ai ngochi korara nase ekeiru mwa mama, genda, karue iga agende oche chumatatu. Baasi baria mbachi korika baria barenge ecounter nene nkaripoti, kwaripoti bagantebia ekero nabatebia bagantebia. Ekero tware gochanga omotwe aroche amanani arenge ase aino, lakini naende ekero twairana tokonyora amanani aye taiyo. Ekero tokoboria Pastor iga agatote ateba ng'a ni Teresa alifiega akapanda miti. Leo hii tena miti imekuwa yao wanakufukuza. Nkabatebi bono bantebi yaya genda to amang'ana ayio atocha ataiche tomokore kwende toikaranse. Nkabatebi nonye ekero maraikaranse mondangerie.